Awle hei tuthloh tuthloh chemkawm siam dan ka han en dawn a, chemkawm siam dan ka han en dawn a ni a, heng a hmasain ka channel kha a chhe daih mai a, channel thar ka rawn siam leh a ni a, free piahlawn do kha a chhe daih mai a, chuvangin chawbel channel hi khawngaih min lo subscribe sak turin kan ngen cheu a ni e, min lo subscribe sak ula umm eng emaw video ka rawn dah leh zel. ang a, tin mido subscribe tawh tu te ka channel chhe ta te chung kha kha mido subscribe tawh tu te kha in chung ah lawmthu ka sawi a hemi phei pawh hi khawngaih taka mido subscribe leh tur in in khawngaih na ka rawn dil a ni e. Tunah sawn heti hi phum chiah chiah a vawi khat na atan umm. eng eng siam dawn lo en ang. Umm hei u hriatthiam nan pick up pick up spring hmang a hei hmang hian thil eng a tha nge kan chhuah dawn umm lo en ang hetiang hi a rawn chhuak dawn engtiang nge tiang hian siam chhuah.

Thir chu a lin line deng rawh an ti thin a. an tawng sar sar ngam chauh mai. Chutia thang chhunga mutthil pa khat chuan an lawm liau hlawm a, awm hlim takin thil tih dah thu ka chin peng kha bang chu an sawi dan zung zung chu Hmangtei chuan ka nu leh Hmangte te hian ngun hun velah chuan bum bum ten a tum avangin ngaih tha takin a u chu kalsan a, a.

a lungleng ngaihtuahna kal ding chuan Marimi nen an suh thu zawng zawng te kha an chhui kir a, a khawhara chu zual tak zet a ni. Khawthlir tlanga Marimi nen zan thleng hnuaia in thlalel tak chunga lunglen dirthun hrilhnun lai te thu dik hai lan a ni. Dan zawng zawng te kha a chhui kir a, awm ngaih na hre meuh lo a ni. Mari min kalsan hreh ngawih ngawih chunga, U Chung i lo thleng ta maw? I hmel hmu lo a mual liam chu a zuam lo asin. Ka pan hnena ka kal a hmun ta a ni. Ka liam hmaiin min chel la, khawngaihin min kuah teh ka ngai dawn em ai che? A tih lawm lawm lai te kha a mitthlaah chuan chiang takin a rawn lang a. A rilruna chu a mit a sen tan tan mai. A ngaihtuahna chuan mu leh mal a nei thei ta meuh lo va. Ka hmangaih chuan hreawm tak chung le. Min thla lel ngawih ngawih chungin mual a liam a, eng aiah nge kei hian a hniang hnung ka zui mai lovang? Khawvelah hian enge beisei tur ka neih chuan? Ka tel lovin pial ral lam te vanga chhi ang maw? A ni thei lo. A vawn nawmna he tei fo vua der mai. Ka hmangaih chilin hmaiah nge ka thlah thlam ang? Tiin ngaihtuah na baih vai tak chung chuan a thut na ta tho va. Damthlak leh na reng reng nei lovin Banglai chem zum an thiah chu phawi a, char kawngka ah chuan dim te hian a chhuak ta.

Leitlâng nei tur khan a dik ngei mai. Rian hi rian an nen kher tawh. Thla laiin hi lu nasa a nih kha. Thla lai chauh hian hlo an thlo lo a. Hu ruah tui tlak tam lai ten hlo an thlo a, chumi hlo an hlawh hian hetiang lei vut hi chirh diak angin a lo tâng ta ṭhin a nih hi lai hian. Chuvangin khulai a pakna chhan khu. Ama sawi dan chuan lei a tang lo, lei a tang duh lo deuh e a tih vangin helai hi a pak ta a ni. Heti lah hian thenkhat ta chuan hetah hian a rawn lai a tih hian kan hre a. Mahse rengin hang ho kha lei vut a tang duh khawp mai a, chirh hlo han thlawh pah hian chu chu tih han tih hian han pak nghal zeih mai hian tang duh lo a hman a nuam em em a ni ka tih ang chu.

a lin loh kha chuan inchhutna deuh pawh khan a kal vak lo khawp mai. Umm. An ri chum chum a e. Leh ta vut vut mai a. A eng phut mai lo a. Ni lo phar em? Ni lo e. Nang nena kan len dun tluk a du hi awm lo. Eng in nge min tlang anga? Eng ai nge inneih chu kan sut le ang? Che ka taksa a nih pial e an hnu chiahin i chen a pial rang a kal tur in sanglam chhun kawng chu ka rawn zawh ve mai tur a ni. Tih pahin a chhim a inveih hlum mai chu tum a. Mari hi chuan lo chel vatin, Ni lo, u chhung, thil hi hre thiam lo a ni. An thlek vang vang a, that dan tur hi sap tel zel ngai nia. Min haw la hek ve ziak a nih kha. Hei a hrek, a hrek khaw mai hawl. a track chi chu a hek a nih hi tawrh a nih hi ih ta hi zan han ni se aw mawi chuan chin zan han ni se chuan track pawh tawh mawi tur a nia. Meihawl hi heti a tlek chur chur hi chuan Meihawl chang a ni lutuk lo deuh pawh a ni thei a, chuan chu tunlai Meihawl hi lo an han vat ta, lo an hal a, hemi kang ro tawh hi thing ro an rawh thin a, chumi thing ro rawh chu a hau tak deuh bik thin a, umm enge a sat hi. A dik lo deuh thin a. Thing hring, thing hring pangai hian mei holan rawh nasa em em a chu chu. Thing hring rawh loin thing ro hian rawh nasa tun lai hian hei vang pawh hi ni mahna a. Meihawl te kha khua ral chak zung zung khawp mai. Chu thlawh man hi tlawm thei ngawt pawh ni lo. Meihawl a vawm lut hnem tawh lutuk. Hei a ṭek, a ṭek ah hian a si ral lut tam lutuk a meihawl pawh hi hei pawh hi chu chu. a buai thlak lai deuh thin a ni a, meihawl hring pangai ah chuan meihawl hring thing hring rawh ti zawk teh ang, meihawl hring ni lo in thing hring rawh meihawl nge nge chu tha thin a khu khuti tur pu nia chek chur chur lo in ti huan a. Tunah chuan i duang takin ka awm tawn, ka rilru pawh nangma vangin a harh tawh viau a nia, tiin Martei kut chu vuan a. Eng a bengah chuan Mari leh Thangkhawm chu la chau lo vang vang mahse in lam hman chuan Party nena haw dun ta a, chutih lai chuan Rowa leh Awmkapa pawh an kal chak bawk a, Sofa pawn tlai lam hetah Bungpui khua chu an put a, Maki miteina chuan innghatin an kalsan leh thilawm dan chu tlang takin an sawi a, ka rokhawlhna a awm lem lo nih chuan a hlu zinga haw leh nghal mai an duh thu pawh an sawi a, Maki mipu chuan. A lo nih tak chu mawle, a zia lo hle mai. Eng pawh ni se tikhan han insil than dai ula, keini pawh a remrem kal turin ka lo inpuahchang e. Nattu zing var tianah rokhawlna hralawm te nih loh chuan kan kal nghal dawn nia, a lo ti awl sang mai a. Pasal tha hi in ngaithla dum dum zel mai a, heti hmunah hi chuan pasal tha nen chu maw ka ti mai a chu chu.

Nattu khawva rual a let leh mai turin in puah chai la. Maki mipu te khan kal an tum ve bawk a, zanin zawng han hah chawl ve phawt mai ang. Vawm kap a. A ti chen chen chu ka rawn buaipui dawn nia, Lalkaia chuan a ti ta nge nge a. Mahse, Saizam pui chuan kal ve thin tlat mai. he lam a hmawr lam a ti hriam leh ta a hriam lai a siam kual a ni tana hei che mah pawh hian a dap te kan ti thin a hri tlek a hri tlan lai thup sawi hri tlang thup sawi ni awm takin a dap

Saizampuii chuan, Umm, hriam lai tur. Awka leh hlauthawng duh su, mimang ang te tanpui nan chuan engmah zah thlak awm lo. Mite harsat mahre renga haidertu nih hi lawm zah thlak chu, Kei chu eng unpointment sawi se la pawi ka ni lo, lal fa duh ka ni emaw, ni lo emaw, ka phak ang tawk a, mite tanpui chu ka bat a ni mai.

Chhan ngam mai te kha kam i ngaihsan zo tak a ni. Mite thatna leh tanpuina duh a kan hnar phal dawn lo a nih chhung chuan. Mah, chu bakah tute khuan tlawh pah ve te pawh ka duh a, a pi nen kal kan tum a ni. Mah kil te lah chuan lo kal chak ve bawk sia, kal tir ve mai tur nge a ni dawn te kan han ti leh deuh a. Kan chhungkua pawn kan kal zawk mai phei ni? a lo ti a. Lal chuan, Eng pawh ni se, Zampuii nu, zuvang te khan chhawp la maw le, dang te pawh ro tawh lo, an ti leh ria. Changah, Hmartih pa chuan, He. I tuai leh dawn em? Tuai leh dawn maw? Hei ka siam ho hi a hlawm in a tuai leh dawn ni. A tuai lai hi chu kan entir tawh lo ang. Chuan chu tuai thiam bik te tuai a nia. A tih dan hi kan zir ve teng te i lo ti palh ang e. Tah takin ka tina tuai leh dawn a, chu chu kan ti lang kher tawh lo ang a. Mahse rangin tin a tuai ang a. Chu chu complete a ni dawn a ni. A fawng khu vuah a ni leh mai a, fawng thlapa ngai a. Chu chu ni mai. Khatiang kha tuthlawh tuthlawh han ti ringawt hian duty tuthlawh te awm a heng tuna siam mek tak hi chu a siam mek ho ang hi chu tuthlawh kan tih ro ro a chemkawm chemkawm kan tih ang chi kha a ni e.

Hei, at eno a chhertu pa ber hian tih chuan a sawi a, a ni sawi hi chu ringin a awih phawt ila a ṭha ang e.